Men şony goldap çykyş edýän, näme üçin goldap diýýän? Potamu şda ine bu lider sumaklar, žurnalist sumak, ine şu adamlar basyş edip otyrda, şu Orazyň üstüne basyş eden ýaly, Wepa basyş eden ýaly indi Leýla Kamalowanyň başyna geçdi bular. Men şo taýyr şol sumak sukalara men iki agyz gep aýtmakçydymda. Ilki bilen-ä Allamyrat Rahymdan başlajak. Allamyrat Rahym, sen suka meni gowja diňle. Saňa Leýla Kamalowa näme etdi? Götdüňe hada urdumy, näme etdi? Götdüňe iteledimi? Näme oňa basyş edýäň? Ýa näme, ýa Orazy deportiwt edişiňiz ýaly onam deportiwt etjekmi? Öý, sukalar, indi oň ýaly nämeňiz priýomlaryňyz geçenok düşündiňiz Ben Leýla Kamalowanyň tarawyny tutjak näme üçin potom şty olam meňki dek prostoý Türkmenistanyň ýönekeý raýaty oýam meniňki ýaly siziňki ýaly hemmäňiz ýaly daşary ýurtda çagalarymy näme edeýin şolara çörek tapaýyn diýip ýören adam şoda. A bu sukalar näme bu lider sumaklar? Bular bir tobar ogry. Häzir hem ekrana çykypdyrlar. Eýle beýle o bu Ey sukalar 30 ýyllap halk ýadyňyza düşmedi. 30 ýyllap watan ýadyňyza düşmedi. Indi watan halk ýadyňyz ýadyňyza düşdümi sukalar. Gowja diňle. Eşekçi, Murat Kurbanow, etet, žurnalist Sumak, Alamyrat, Keçetelpek, Akwelsapar, senem diňle. Indi ýadyňyza düşdümi Watan, halk, onda nirde etdiňiz? Ow, Leýla Kamalowa, Leýla Kamalowa çykan wagt siz baryňyzam körpäň aşagynda ýatyrdyňyz. Leýla Kamalowa çykan wagt DVT diýilen söz ýokdy umuman. Allamyrat Ganjyk Gandon sen umuman ýokduň. Sen körpäň aşagynda ýatyrdyň. Kamalowa çykyp hakkyny talap eden wagt, diktatora dik durup garşy gürlän wagt. Menem ýokdum. Hiç haýsymyzam ýokduk. Näme üçin ho pizdet edýäňizler çykyp? Sukalar. Ine şu nämelere dam degişli bu. Şu aktivist sumaklar size dam degişli. Şu ýanynda otyrsyňyz ha. O bu diýip. Hany näme üçin goldaňyz ýok? Kamalowanyň tarawyny alaňyz ýok. Näme üçin?

Şonuň üçin oňa muňa urnup ýöremäň. Siz lider sumaklar, aktivist sumaklar. Siz size ynam ýok, garanti ýok. Ine, şu äzer Leýla Kamalowa baş edýäňiz, ertir maňa edersiňiz, bir gün ýenem birine. E, näme üçin nä gürleme haky ýokmy? Şu adamyň şu ýalňyş ýerini aýtsa, syrazy bular şoňa gara basçy edýärler. Eger baryp ýalaka syrasa, gahryman diýýärler. Ýalakadan-a gahryman ýasaýarlar, sukalar. A erkek, nastoýaşşi, ot hakyky göreşýän adamlara ete terrorist ýasaýarlar, watan dönügi diýip, halk dönügi diýip ýasaýar bu sukalar. Eý bir adam boluň konce koncow. Suka bolmaň oň ýaly konçenni. Siz ä lider sumaklar men siziň umuman ýan ýakyňyza barjak däl. Näme üçin? Potamu şda siz orta ýolda taşlap gidersiňiz. Leýla Kamalowa orta ýolda taşlap gidenok. Do konca gidýä do konca. Siz lider lider sumak prosta. We beýlekileriňizem aktiwist sumak. Gaharyňyz gelsin gelmesin maňa pohuýu. Siz prosta ýalaka blat ýalaka düşünýäňizmi. Hemme zady gördüňiz ine Orazy näme etdi gördüňiz. Wepany näme etdi gördüňiz şondadam suka özüňizi körlige urup özüňizi körlige urup şondadam şolary goldap otyrsyňyz şu sukalary. O bular diňe şu mazluma güji ýetýä bularyň diňe şu prostoy halka güji ýetýä şolary basyş etmäne şu Murat Kurbanow näme diýýä şu suka bir çykyşynda. Biz DVT islese diýýä şu liboý kimi diýýä aňsat krasiwy departirt edip bilýäs diýýä. Eý bu niräniň gepi? A? E bir kelläňizi işlediň nämeler aktiwist sumaklar. Näme üçin özüňiz ýaly prostoý halkyň tarawyny alaňzok? Bu sukalaryň diňe halka güji ýetýä bularyň. Ýöne haramdaga umuman güji ýetenok. Haramdag düşünip bolanok bularada. E, gürlemeni halk üçin diýýärler, halk üçin. Eý, Oraz halk dälmi? Leýla Kamalowa halk dälmi? Ýa Wepa halk dälmi? Ýa Bak Hakipir halk dälmi? Halk şolam, halk. Emma siz halk däl, lider sumaklar. Siz halk däl. Hiç zadyňyz ýok size halk derejelinde. Nä pasport nä başga zadyňyzam. Bolýa pasportyňyzam hemme zadyňyzy goýaly. Siz adama gürlemäne görüň goýaňyzok. Demokratiýa diýýäňiz demokratiýa o olar bize goşulanok olar demokrat däl diýýä demokratiýa islemeýä diýýä şonuň üçin goşulanok diýýä. Eý sukalar men size bir zat aýdaýyn blet.

Biz özümiz oppozisiýany dörederis, halk bolup hakyky oppozisiýa dörederis. Siziň ýaly boş gürleýän we adama blet deport bilen ugražat edýän, baş edýän, edil şu Haramguly ýaly baş edýän adamlar bize sikem gerek däl, düşündiňizmi? Hemmäňize degişli şu. Şonuň üçin, aktiwist sumaklar, özüňiz ýaly prostoý halkyň tarawyny alyň. Düşündiňiz? E, bir-iki sanysyna sorag berdim-de, näme diýýär? Aý, men halkyň tarawynda. A men aýdýan, öw, suka, blat, oras halk dälmi ýa wepa halk dälmi? Ýa näme Leýla Kamalowa ýa Baha Kipr halk dälmi diýip sorasaň, Aý, itdiň-pütdüň gepler edýäler. Eý, kelläňizi işlediň, bu gün-ertir ýol açylýar. Soň giç bolýar. Şonuň üçin biz halk bolup agzybir bolşumyz gerek. Sukalar bilen agzybir bolşumyz geregi ýok. Olar şo suka öňki sukalar hemişedem sukalygyna galýar, üýtgänok. Garbatowy na mogilus prawit diýýär. Küýkini gör dörez düzeltýär diýýär. E bulary görden görem düzeno düzeldenok. Bular adam däl wapşe bilen. Suka konçinli ogry gandon bir topar. Men şu taýda soňky sözümi aýtjak. Kamalowaga yenem bir gezek biriňiz bilet sukalar. Ya şoňa haýbat atyp her hili. Näme etseňiz sukalar birinji öňüňizde meni görersiňiz sukalar.

Şonuň üçin bir birimizi podderživt edimiz, edişimiz gerek. Bu suka lider hum sumaklary podderživt edenşiňiz geregi ýok. Olar podderživt edeniňiz bilen olar Türkmenistana baryp haramdagy aýranok. Biz edip bilýäs, biz ony. Şoňa konce konsow düşüniň. Olar hiç haçanam barmaz. Haramdag şo taýdamy? Bular baranok.

Halk bolup bir birimizi poderdžiwt ediň. Men siziň hemmäňizi Leýla Kamalowany we Baha Kipiri poderdžiwt etmäne çagyrýan. Ýut. Ine şu Leýla Kamalowa ine şu ýa Baha Kipir ine hemmeden öňde miting birinji miting guran ine şu adamlar.

Biz bir birimize goraşymyz gerek bolya ezildeşler göwnüňize deýen bolsam bagyşlaň başga ilajy ýok.